Әгъузу биллахи минәш шайтаны раҗим. Бисмиллахи рахмани рахим. Хөрмәтле мөселманнар, менә шушы тапшыруда э, сәфәрдә ураза тоту турында сүз алып барылар. Менә иң беренче безнең динебездә э, биш шартыннан берсе булган ураза, ул кайчан безгә йөкләнә? Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм хиҗрәт кылганнан соң бер ел ярым вакыт узгач, Шәгъбан аеның 10-нчы көнендә фарыз кылынган. Һәм Пәйгамбәрбез э, саллаллаһу алейхи вә сәлләм үзе риваятләрдә әйтелгәнчә 8 Рамазанда ураза тоткан. Һәм шуларның бишесе егерме тугызар көнлек, ә инде калганнары утызар көнлек булган. Ибн Габбас радиаллаху анху сөйләп калдырганча, Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне саллаллаху алейхи ва саллям иман шәһадәте белән җибәрде. Иман китерү дөрес итеп кабул ителгәч, аңа намаз өстәлде. Намаз кабул ителгәч, аларга закат өстәлде. Зәкят кабул ителгәннән соң, ураза тоту йөкләнде. Ә инде ураза кабул ителгәч, хаҗ кылу инде тиеш булды. Менә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә Рамазан турында, ураза турында инде э, аятлар китерә. Э, менә мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Әйяман мәгъдудат."

Ягъни фагиддату мин әйямин ухар дигән сүзләр, ягъни ширле кешеләр сәламәтләнгәч, сәфәрдә кеше өенә кайткач, калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып тәмам итәр. Ягъни сәфәрдә булдың икән, бер ике көн, өч көн монда, менә шушы сәфәрдәге булган көннәр яки авырып яткан көннәрен син бер көн итеп тотып каза кылырга тиешсең соңыннан. Менә санаулы көннәр дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай бит инде санаулы көн әйяме мәгъдүдәт. Менә санаулы көннәр сүз тезмәсе инде э, изге Рамазан аен белдерә. Изге Рамазан аен белдерә. Менә бу аятта әйтелгәнчә, Рамазан аенда авырган кеше яки э, сәфәргә чыгып киткән кеше э, боларга ислам дине ураза тотмауны нишләткән? Рөхсәт иткән. Ураза тотмауны рөхсәт иткән. Авырыйсың икән, сәфәргә чыгып киттең икән, менә сиңа ураза тотмаска рөхсәт ителә. Монда сүз э, авыр, авырган кешеләр турында монда аерым э, сүз алып барга кирәк. Э, минем инде басым ясыйсы килә сәфәргә чыгып киткән кешеләргә. Менә инде э, авырган кешеләр һәм сәфәргә чыгып киткән кешеләр уразаларын сәламәтләнгәч яки өйләренә әйләнеп кайткач инде әйткәнебезчә, алар э, бер көн тотмый калдырган уразага бер көн исәбеннән тотып инде каза калалар. Ягъни урысча әйтмешли возмещать итәләр шушы көннәрен. Һәм сәфәргә килгәндә менә безгә инде белергә кирәк, ураза сәфәр вакытында берәр кая сәфәргә чыгып киткәндә ураза тотмау ирекле булса да, сәфәр вакытында ураза тоту рөхсәт ителә. Бу инде күпчелек дин галимнәренең фикере. Бер хадис бар име? Менә сәфәрдә ураза тоту яхшылыктан түгел дигән хадис. Ягъни лейса минәл бирри сауму фи сәфәр. Сәфәр сәфәрдә ураза тоту яхшылыктан э, яхшылыктан э, э, түгел дигән хадис. Менә шушы әмерне дин галимнәренең күпчелеге сәфәр вакытында ураза тотудан кыенсынган кешеләргә карата әйтелгән. Бу алар өчен тудырылган уңайлык. Әлеге хәдистә чыннан да моңа дәлил китерелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм э, бер сәфәргә чыккан булган һәм бер урында халыкның җыелып торганын һәм өстенә кояштан э, күләгәлек ясап утырган берәүне күреп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм болар да моны күргәч инде сораган: "Мә хәзә?" Мә хәзә, ягъни бу нәрсә? Һәм факала

Менә ничек инде бу сүзләрне аңларга. Безнең бит инде сәфәребез, менә безнең замандагы сәфәр, ул элеккеге сәфәр белән чагыштырсаң, э, бик җиңел үтеп китә. Без рәхәт э, әйбәт машинага утырып, аэропортларда, самолетларда э, элеккеге заманның сәфәре инде берничек тә чагыштырып булмый. Кирәк вакытта намазды укый алабыз, кирәк вакытта ифтар вакыты җитте икән, һәр вакыт яныбызда ашый торган урыннар була, ашарга да була, бик армыйбыз, күп йөрмибез, безне машина китереп куя, автобус нитә, самолетка утырабыз, ягъни безнең сәфәребез бик җиңел уза. Без кайвакытта сәфәр вакытында да э, гади ураза тоту, ураза тоткан көнен дә чагыштырсаң, кайвакытта сәфәр вакытында да сәфәр, сәфәр безгә җиңеллек кебек тоела. Менә ничә инде бу сүзләрне аларга кирәк. Сәфәрдә ураза тоту изгелектән түгел дигән сүзләр. Әлбәттә, галимнәр бу сүзләрне дә аңлаттылар. Менә сәфәрдә ураза тоту белән тотмауның рөхсәт ителүенә дин галимнәре дәлил итеп Әнәс ибн Маликның сүзләрен китерәләр.

гаепләми иде. Менә кем ураза тота, ураза тотмаган кешене гаепләми иде. Һәм ураза тотмаган кеше, ураза тоткан кешене шулай ук гаепләми иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында. Әйе, алар вакытында да шундый кешеләр булды. Тоттылар ураза сәфәр вакытында, сәфәр вакытында тотмаган кешеләр дә булдылар. Ягъни менә бу дәлил килә безгә нәрсәгә сәфәр вакытында э, ураза э, тоту рөхсәт ителә. Хәм шулай ук икенче бер хәдистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдинәдән Мәккәгә Менә яулап алу нияте белән Мәккәгә таба юнәлдек дип бер ривәйәттә китерелә. Һәм Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям э, Усфан җирлегендә барып җиткәнчә кадәр ул ураза тотты. Ураза тотты да соңыннан бераз су сорады бездән. Су тулы савытны Кешеләр, аның уразасын бозганын күрсеннәр өчен, мөмкин кадәр югарырак күтәрде дә, нишләде? Суны эчеп, уразасын бозды. Сәфәрдә. Ниһаять, Мәккәгә килеп җиттек. Менә бу хәл Рамазан аенда булды дигән риваять китерелә. Ибн Габбас радиаллаху анху болай дигән. Расулулла саллаллаху алейхи вәсәлләм сәфәрдә сәфәрдә булган чакта инде кай вакыт уразасын тоткан, ә кай вакыт ураза тотмаган. Һәм сәхабәләрен дә шулай ук теләгән ураза тоткан, теләмәгән ураза инде тотмаган. Бу хәдисләр Имам Аль-Бухари җыентыгында китерелә. Менә хәдисләрне китердек. Кемдер ураза тоткан, сәфәрдә, кемдер ураза тотмаган, бөтен көннәрдә тоткан, ураза беткәч, Рамазан ае беткәч. Менә боларның кайсысы өстен булгансын? Әлбәттә, галимнәр арасында да боларның кайсысын өстен булу турында да бәхәс туды. Безнең олы галимнәребез, имамнар Әбу Ханифа, Шафигый һәм Малик, рәхмәтуллахи алейхим, алар нәрсә дип әйттеләр? Менә Сәфәрдә ураза тотуның өстенрәк булу фикерен хуплыйлар алар. Ягъни сәфәрдә булганда ураза тотарга хәерле эшләрдән санала, ә имам Әхмәд рәхмәтуллаһи алейхи нәрсә дигән, сәфәрдә ураза тотмауның өстенлеген